Meta morru nixxu jiena sirt nara miktub gluten free imma aħna ma nixtrux minn dawk imma x'inhu gluten free? Eħe, il-kelma gluten free tajjeb fuq prodott ma tkunx tfisser allerġija għal qamħ. Tajjeb gluten hija proteina li ma tinsabx biss fil-qamħ, ma tinsab ukoll fil-barley, tajjeb fir-rye u prodotti oħra, ġifieri importanti li wieħed jiddistingwi bejn Allerġija għall-qamħ tajjeb li teżisti, ma tantx hija kwantifikata għax ma nafux kif eżattament nagħmlu d-dejagnożi tagħha, imma gluten free tajjeb għandha dejagnożi speċifika u l-gluten tajjeb ma tinsabx biss fil-qamħ, ġifieri importanti li wieħed jiddistingwi bejniethom. Eħe, gluten free huwa prodott li jista' jieħdu kulħadd tajjeb imma ovvjament dawn il-prodotti speċifiki huma għall-persuni li jbatu minn din il-kundizzjoni jgħidulha celiac
Is-sistema immunitarja tal-ġisem hija magħmula apposta biex tikkumbatti kontra fatturi li jagħmlu ħsara lill-ġisem. Persuna li tkun allerġika għal prodotti tal-gluten, is-sistema immunitarja tal-ġisem tibda tikkunsidra dan bħala xi ħaġa ta' ħsara.
Fil-passat, din il-kundizzjoni tas-celiac kienet xi ħaġa li titwieled biha u fil-fatt id-diagnosi ssir meta jitwieled. Maż-żmien, issa d-diagnosi saret illi kważi tista' tiġri f'kull mument tal-ħajja tiegħek. Għandna nies ukoll li huma 70 sena, fhimt, illi jiġu jiġu bid-diagnosi. Importanti tajjeb li d-diagnosi ssir ma' tabib, tajjeb id-diagnosi ssir minn ċertu testijiet tad-demm, ukoll jista' jsir ukoll istrument biex wieħed ikun ċert illi għandu din il-kundizzjoni. Ma ssirx food intolerance test, imma hemm ċertu testijiet partikolari. Importanti wieħed jitkellem mat-tabib għal ċertu sintomi. Sfortunatament hawn nies ukoll li għandhom il-kundizzjoni u m'għandhomx sintomi, għalhekk importanti li wieħed jara l-istorja kollha tiegħu medika biex wieħed ikun ċert li għandu din il-kundizzjoni.
Wieħed irid joqgħod attent fil-mod kif jikkontrolla din l-allerġija. Illum wieħed isib bosta prodotti adattati għal dawn in-nies. Imma meta pereżempju dawn in-nies imorru jieklu f'xi restorant, jew inkella jkunu mistednin għand xi nies oħra, hemm xi prekawzjonijiet li għandhom jieħdu? Eħe, wieħed irid jifhem li din il-gluten, din il-proteina, meta eh, tiġi konsumata, eh, u anki ammont żgħir jista' jaffettwa ehm, is-sistema immunitarja tal-ġisem. Biex nagħti eżempju, ehm, ħafna mill-prodotti legalment irridu jkunu inqas minn 20 parts per million. Meta ngħidu parts per million, ifisser isek għandek 20 boċċa minn miljun. Jiġifieri jekk din l-20 boċċa għal xi raġuni jew oħra tispiċċa fil-platt tal-persuna, din tista' tibda l-proċess u jista' jkollu l-persuna sintomi jew inkella jkun qed jagħmel din il-ħsara fuq l-intestini tiegħu. Għalhekk meta wieħed ikun qed jiekol jew jiġi mistieden xi mkien jew inkella jkun ġo restaurant, importanti li l-awareness u anzi jkun hemm apparti mill-awareness ikun hemm ċertu sistema in place fejn wieħed joqgħod attent għall-contamination. Jiġifieri u anki jekk wieħed jagħmel jinaf jagħmel marfa tajjeb ġo ġo l-butir tajjeb fejn dak il-butir intuża f'affarijiet oħra dan ukoll jista' jagħmel effett il-persuna. Ġifieri din hija daqshekk eh, wieħed irid joqgħod attent għaliha.
Grazzi għal mezzi li nsibu llum, Persuna allerġika għall-gluten tista' tkompli b'ħajjitha b'mod normali. L-importanti l-prekawzjonijiet u li l-persuni qrib tagħha jifhmu sew il-kundizzjoni ħalli b'hekk ħafna riskji jiġu evitati. S'issa l-kundizzjoni tas-celiac hija xi ħaġa eh, permanenti. Once li ikun hemm id-diagnosi, l-unika treatment li hemm huwa li wieħed isegwi din il-gluten free diet. Importanti li r-relative ta' u l-persuna minnu nnifsu jkun konxju ta' xi tfisser u jkun konxju tas-surroundings tiegħu. Kif għadt inti tajjeb, ħafna drabi l-prodotti hemm, jeżistu tajjeb these days, wieħed irid joqgħod attent kif qed jikkonsuma dawn il-prodotti u kemm qed jikkonsuma minnhom. U wieħed irid joqgħod attent ukoll għal meta qed jissoċjalizza, meta jkollu parties u li wieħed isaqsi ċertu mistoqsijiet bażiċi għax xi kultant nassumu li wieħed tgħidlu gluten free u ovvjament taħseb li żgur gluten free. Imma ħafna drabi wieħed irid jara li il-mezzi tal-gluten free mhux kemm telimina biss il-qamħ, il-barli u raj imma wkoll fil-preparazzjoni ta' dan tal-ikla li ħad tkun gluten free.
Tikka aktar dwar saħħtek. Huma miljuni n-nies madwar id-dinja li huma allerġiċi għall-peniċilina. Ħafna minn dawn meta jikbru ma jibqgħux allerġiċi. Però studju li sar dan l-aħħar juri li dawn l-individwi xorta waħda jibqgħu jibżgħu. Li jiġri hu li meta xi tfal jingħataw xi antibijotiċi li forsi jikkawżawlhom xi raxx, jista' jkun li t-tobba jaqtgħuha li allura t-tfal huma allerġiċi. Dan l-istudju li sar fl-Istati Uniti jgħid li hu meħtieġ li jsiru xi testijiet speċifiċi biex jiġi identifikat jekk verament hemmx allerġija jew le. Il-peniċilina tinsab f'bosta mediċini komuni. Hija ħasra li huma ħafna l-persuni li peress li ma jiċċekkjawx ikunu qed jirriskjaw peress li ma jiħdux il-mediċina li suppost. Għalhekk hu tajjeb li wieħed ma jiddeċidix mill-ewwel dwar l-allerġija, imma minflok jagħmel it-testijiet li suppost ħalli b'hekk jiġi stabbilit jekk hemmx allerġija jew le. Tikka aktar dwar saħħtek għada.

Dan il-programm ġie mwassal lilkom minn Revlon.